Yensua adze. Mfantse kasafua nsɛntɔw na asɛntɔw kɔkrɔngye a no mu yɛ dur kumfee dumpii ma ɔtɔ aso ma nyimpa dwen ho dze ne tsir bobɔ ana ɔatse ase mu ntsem nkyerɛm, abowa fun, abowa a oewu n', Apɔnkye awu, akrantse, abowa biara ruwu na ɔda beebi na nsaama nntow mu ma oyi nkã a, dzin a yɛdze frɛ adze nye dɛ ɔayɛ tototsuo. Fa ntsɛnyi kã tototsuo a ɔyɛ abowa anaa onyimpa bi a oewu tow akyen beebi ma oeyi nkã. Ntsi etse tototsuo a, ɔkyerɛ dɛ ɔno nye no. Abowa bi so wu. na sɛ abowa no obi kopuei do na no wu no a oewu no ɔnnkyɛr dodoodow mbom ɔasɛɛ, nso oedzi a ɔbɛyɛ yie a, wɔfrɛ no aprɔfo. Ntsi aprɔfo nye dza abowa bi atow mu mbom no honam beebi wɔ hɔ a yɛdze ka gya a ɔbɛyɛ werbaa ma yɛwe a ɔayɛ yie. Dza ɔasɛɛ no a ɔayɛ tseɛwtseɛw purpur ma okodzi wo yamu ara a, egyanan, ɔbɔtoa do asonsɔn wo ma wo hwen atar do hyeew egyanan bea no, ɔno na yɛfrɛ no totootuo. Yɛnhwɛ biribi tse dɛ lotoo. Asɛm a ɔpanyin bi kae nye dɛ, Edzi kɔkɔ na nkã-tse na wɔannyɛ wo dɛw a, ɔno hwɛ w'adediw mu, bi a na sintɔ bi aba hɔ. Bi a ɔsoɛr ɛ, ɔmmfa sawee anaa ekitasi biara nntwiw ne sɛn, bohun na ntofin, ekyeanim ngyina na egyina n'afompɔw mu dum pii. Ɔtow ntofi bɔ hɔ a, wɔaasoma mpo tɔ ntofi no do a, otum wu. Na no mu nka nyɛ. Ntsi nyimpa n'adadawar mpoa na oridzi na ɔdze hyɛ hɔn a ɛka wee a ɔka dɛ ɔwo nso ka obi bɛka dɛ aha, menndzi. Ɔdze nsu hyɛ n'adadaw na ɔka wee a, wrɔba no bɛbɛn na nantsin bi a ɔwɔ wrɔba no ho no, ɔwara ihu ara a wonum bɔtow ma amee prɛko. Yɛ dɛ n'adadaw no dɛm onyimpa no ɔyɛ lotoo, lotoo, ɔno nye onyimpa a onntwetweew ne se. Nyimpa a n'anomu wɔadɔadɔ so a woebu do wɔayɛ nantantsie. Kasafua bi tse dɛ siifo. Siifo kyerɛ dɛ eyɛ tsiw, obi a efrɛ na ɔnntse, dza ɔreyɛ biara no ɔnndwen ho. Ɔyɛ adze bi dɛ ma wɔka mu gu no do mpo a ɔnntse. Ntsi onyimpa siifo, ɔnntse asɛm. Nyimpa yi ara a dɛn ano yi oguu w'enyim ase pɔtɔɔ yi, ɔnam dɛm nyimpa yi ara do na ɔma wo maame nye no bɛyɛ akaw. Dɛm nyimpa yi ara do na ɔma hɔn anyɛnkofo nyina bɛyɛɛ atamfo. Nyimpa no a ɔsɛ ɔbɔ ko mu ma ɔaka asɛm bi ma w'ebusuafo nyina ara ko dze hɔn. Ndɛ onyimpa no na ɔnye wo kɔba ɔnam dɛ ɔwo yɛ siifo. Siifo ntae wɔkã tse na dɔnkurow no no mu yɛ asowa hwirew dodoo. Kanyinyi kã Gyapma de hem a wɔgye do dɛ Dehu dehu nsa, dehu dehu nsa, Gyapma de hem, dehu dehu nsa, Gyapma de hem, dehu dehu nsa. Wo maame nye bɛ no ɔwar a, wo so ka mbɛ no ho. Bosoom asom a eyɛ edwuma wɔ wo tsir mu dɛ wo nua bi mɔm honan ntsi ɔwo de enka no wo tsir mpo dɛ ebɔboa. Wo nã nna onnyi bi, fie bi na wɔtsetse wo, nyimpa no a otumii tsetse wo no ɔbrɛ woho ma ndɛ ebɛyɛ nyimpa no, ndɛ wo nsa akɔ w'ano, wo nsa aso w'ekyir, wo nsa kɔ w'etsifi, wo nsa tum bra wo kɔn. Woedui dɛ ndɛ a nyimpa no aka dɛm na otwar dɛ eboa no, bɔn kor pɛ a nyimpa no yɛe no na ekae.